Wawinj wachni to donge chunywa kaka yath machal modonge tie aora mondo olok ngimawa kendo ketwa kwa rito dwok Yesu Kristo kendo kwa bedo jo motegno e Kristo e nying Yesu Kristo Ruodha. Ah. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Erokamano an iluonga ni Ambrose Otieno Weda. Maduong' ahinya ang'a mokwo ajaseme Kombewa tadak Syokimau e Anglican Church ka an uh, canon and chancellor and also evangelist. Dwoko erokamano ne Nyasaye kuom thuolo ma kendo omiya mondo wawachie wach Nyasaye matin. Nawuok chon en mana ni yo korwa kocha ndara ok ber kiluwo ka to kiduogo tiyudo ka kanyo chako din kikono wa wuoga wuoga kar gi kapiyo piyo kikalo ka ang' iduogo tiyudo ka koro kendo dwoke kocha i have been on the road for the last two hours but haye maber nachopo ka urwaka e atimo mos ahinya kuom donjo e chokruok molewo maduong' ahinya mor kaneno ka upong'o ka Mano nyiso ni there is still hope in the body of Christ. Ni kata Satan temo to wantie kendo wabiro lo ang'owa lweny. Kawuono agombo ni wapuonjre gimoro ka. Ageno ni uwinjo somo manosom. Jopuonjre Yesu chieng' moro nobet mopenje, jaduong' yande waweyo giwa mabeyo beyo, waweyo yorewa mabeyo beyo, waweyo tijewa. Jopuonjre Yesu ne gin joma dongo dongo malich, moro ne daktari, moro ne en johala, moro ne en jolupo madongo Ne giweyo nikech Yesu ne biro to wacho ni we gigo mondo itimo nade? Iluwa. Koro ne giwe gigi to giluwe gi aka kawuono wadhi dhi Makongeni, kiny wadhi Riruta satellite, Oruja wadhi uh, Kisumo, wadhi Akure, chopo kama ne kon jaduong'. Wuotho to wasewuotho ndi. Wasetimo ang'o? To giri ni wayudi ang'o? Ibise penjori wachno. Bise penje Nyasaye wachno. Nonyiso Nyasaye, wan ma an mag njogoro to an ma antie, an mondo otwang'na nyaka kandho, an masiko ke ang'owa, wan e mwaiko jomotho, wan e mwawer, wan e mwatim ang'o, to kata girini wayudi ang'o? Bise penjo penjo. Haleluya jaduong'. Ang'o momiyo itiyo ne Nyasaye matek? En ni ihero japadi koso nobi oyiki maber. Jomoko an obi oyika maber, bishop obi gi yach bishop. Kato wang'i, kato oyiki maber. Kapok itho, ang'o momiyo itiyo ne Nyasaye? Ohala mane? Nitie ohala, adwa nyisou ohala nitie, ohala mabeyo, mamit, malich, ma Nyasaye wuode motimo nade? Osingo. Nasemiyou uh, wamiu story. We have families adi adi adi adek e Kenya ka. Munyalo ng'iyo kaka ranyisi tuneno jomotiyo ne Nyasaye. Adwa kwanonu mokwongo. Mokwongo kidwa ng'eyo ni ng'ato Nyasaye nie e dalane, Nyasaye nie ode, ting'iyo ang'one? Ing'iyo ang'one? God himself says, you shall know them by their fruits. Ing'eyo yath maber golemo motimo nade? Monyuol. Kisak seed to wadwa neno nyithindi gi nyikwayi. In iwuon nyalo bedo ni ing'eyo kitani moro mane itwe maber. Koso kuseneno mier ma ji otwe gik moko maber. Pok uneno? Jaduong' otwe mokendo mon apar gadi. Ji dhi maber te. To chieng' moyike ne pup Pok uneno jogo? Lowo yande gin koka ka nyaka tok dandora kucho. To koyike ni tim to wuode ma nowene nokawgo chieng' kuneno gima kama to nyamrecha moro ni kakan to moro ni wategi iringo idhi pi mondo gini nyo waneno ang'owa mane wuoyi makwongo ndul ndul Kae to mon apar gadi gi nyithindo mia adi? Gi nyithindo mia adi? Odong' ma gachiedh nadi? And their homes kamano e gweng' ka gweng'. Koso un pok unenogi? Nipimo ni lop joka ng'ani ineno dalani. Lopgi ne ni ing'ado aora kidhiye kocha. Dalane ne nitie mon apar gadi to tinde orumo modong' ang'owa nono. Idwa ng'eyo ni ng'ama Nyasaye nie dalane manie ode, ing'iyo olembe. Ing'iyo ang'owa? Kata jadolo kata ng'ama yalo kan kama, ok ing'i kisungu gi dhok mamit gi gik mwawacho. gi rwakruok. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Be ok ing'e koro? Ok ing'e ang'o? Nikech koro inyalo donjo gi e dhoot mar Yesu Kristo kata diri podi ni ang'owa kisomo muma ka iyudo joma ne koro makata koneno Yesu to koni jaduong' wan waneno ni biro waneno ni wuod Nyasaye to Yesu dwokogi nang'o? Ling' thi. Stop it. Koso kunge mago? Koro ing'iyo ma kata ng'ato koro nitie kaka ing'iyo fruits. Ok anyal koro e nying Yesu. To chi ng'ato bende uso matin koni. Be timore ga yawa? Wa e nying Yesu ka to ma bende ni malade? Ando uso. Ah ah. Koro kata e gwenge muwinjo ma koro gi jokang'ane, wuod jokang'ane iluongo ni ji, iluongo ni janabi, iluongo ni ng'awa ng'awa, kidhi iwinjo nolemo ne ji kendo jo lemo ne nya- nya- nyar ng'ane ma Nyasaye okonyo. Ng'e ane ni to wuodhe dhano ing'iyo kuonde adi? Ing'iyo kuonde adi? Ing'iyo dhano e his or- or her sexual life. Adieri makende en ni kiketo nyawegi ma e piny luo ka nyako malando to gwayo bam ne kwar ha winja kata, kata ka in gi Yesu tiyudo ka wi chachni witi mang'owa witi manade ok nikech wajo maricho nyasaye wuon nowacho ni kochopo kanyo to ang'eyo ni ok inyal resist tim ang'owa renge jachien jaduong' nyasaye owacho ni resist ka jachien biro konyo jachien adagi back go away to nyako mayom maler maleny to kochopo to koni gomna ng'we miuru injili pam dak upam ne injili go ulwedo koso bwogo it is written sexual sin he says flee so mokwongo ing'iyo ng'ato kata obed ni en mitume jomoko iluongo ni mitume jomoko iluongo ni ang'o i study his life his sexual life Tam ineno. Mitume me gweng'u dong ging'eyo. Dong ging'egi. Apostle me gweng'u dong ging'egi. To king'iye en e archbishop to mon be en gadi. En gadi. Koro ipenjo ni to kara gik mane Paulo gide ndikogi. Kara ne giriambo. Iwinjo wach? Ing'iye E wach mar adi? Mar ariyo en ang'o? Tonglo. Pesa. Ing'eyo ang'o? Ee oyalo, okoro, to sama okoroni, bi iwene gimoro. E, to mano sama ipedho pesa bo nyalo bedo ka Yesu to nowacho ni you have received it freely give it freely. Mano bende en ng'ama Yesu ora adier? Mar adek ing'iye gi power kaka otele dalane kaka obet. Jaduong' winjo wachno. Koro wadwa ng'iyo families adek ming'ego ni to jogi wuodhgi gi kama gichope chalo nade. Family number one, wan gi family mar Kanon Shimei Nyong'o, be ung'eye? Kanon Nyong'o, be ung'eye? Kanon Nyong'o e wuon Kisumu Governor Professor Peter Nyang' Nyong'o. Do you understand? And canon in the Anglican Church, then padri. He lived for almost 100 years. Iwinjo wachno? E nyithinde ka dhako be en gadi? E nyithinde ka ma wan gi Professor Nyong'o, donge ng'e Professor Nyong'o? Wan gi manose nindo Dr. Agri Nyong'o, ne en be ne en professor ma medicine. Wan gi Susan Mithika. wan gi kia ng'awa e dalano winjo wachno en e kwar lupita gi jomoko ng'ano king'iye ochal ni ni nyasaye nie dalani koso onge ochal ni nyasaye nie dalani koso onge compare e kata koyugi kaduda hes nyadundo Kata joma odak Nairobi ka ung'eyo Kirima. Donge ung'e Kirima? Nitie kama ode onge? Koro compare na Kanyong'o gi ka Kirima. Haleluya. Family mar ariyo iluongo ni the family mar Bishop Obadia Kariuki. Bishop Obadia Kariuki en eh, the first bishop of Mount Kenya South kendo en mane en kaka jalup Bishop Bicha joma nokelo injili Kenya ka. Haleluya. Obadia bendo nyaka ma Achie wuode iluongo ni ng'awa? Paul Kiara Kariuki ma en attorney general sani to yande en en ga judge of the court of appeal to bende ne en chancellor mar Anglican Church for a long time. Uwinjo wachni maler. Ging'eny, giyarore, gitimo nade? Ochal ka gima Yesu nie dalano koso onge? Mar adek, en famili mar Canon Awori. Canon ng'awa? Canon Awori e wuon Mudi Awori. Wuode machielo be MP Uganda. Wuode machielo e motelo e Bank of Africa and so on and so forth. Canon Awori ni kane Bishop Bicho tho, Uganda ene mane oome moyike e dalane, oyike kure? E dalane. Kano na wuori ka nyocha nyargi mo nyar awuori moro noyudore e weche mag corruption gi. Koto goye fain milion adi? Mia adi? Milion mia adi? Ok milion aboro, ok milion piero aboro, milion mia aboro. Haleluya. To joka wuoyi obet piny giko nyaminwa to nokodhi maber ahinya en kare nokodhi maber ahinya koro nyaka wakony ok onyal nindi ang'owa e sel ok onyal nindi ang'owa Kinyne kachopo saa abiriyo to joka Wuori nosechulo milion mia aboro. Haleluya! Un uwegi kogo ufaini kata gweng'u kumwae milion piero aboro udhi e jela koso koso uwaru. Haleluya! Nyasaye nie dalano koso onge? Nyasaye nie dalano koso onge? Families gi akompea nu e piny Luo, akompea nu e piny Kikuyu, akompea nu e piny Baluya. To kata gwenge kuma waaye, nitiega jomoko ma chone kimiyo padri posting tiori aora ni in dhi simenya in padri mar Anglican mar hera ng'ato lore chiro ne an oora an an jadolo mar hera kata mar angilikan ka donge ni ung'e mano koro kodonjo e chiro donjo saa apar gariyo odhiambo openjo ni "Ah, an oora abiro ka kaka jadolo mar angilikan to ne donge ne nitie mier mikono oh, mano to dhi mana ka mama sofia Ija Anglican ka Mama Sofia. In ija hera a ito dhi ka mino chieng' kosariambo. Donge ne nitie kamano? Kata sani mier go kung'iyogi uneno ka gichalo nade? Gichalo nade? Haleluya. Jaduong' iwinjo wachno? Mier go ochung' e kama ka bishop biro to ikoni bishop biro e gweng'wa kato kanisa ok ber ahinya wadhi rwake ka ng'ane jaduong' winjo wachno ka ng'ane mantie rombe migolo ok ni ng'eny gin agina gichiwore hallelujah these families Ok ne ne gibeyo maloyi kata malowa. Ok ni gilich moloyi. En tiyo ne Nyasaye nigang'o? Benefits. Miyudo mana kawuono, ok kiny. Iyudo mana ng'owa kawuono. So the first thing ma walamo ma wayudo ne tiyo ne Nyasaye en gimiluongo ni mwandu. mwandu wealth wealth donge osomnu deuteronomy ni teko mar yudo mwandu nyasaye matimo ang'owa nyasaye matimo ang'owa to nobi opuonjwa ni mwandu en gima rach ma joma oyude nyaka bedi ni lamo jachien to timo kiang'o ang'owa kiang'o ang'owa mag lamo jachien be nitie ebe ji yude Mama iwinjo wachno? En ma Nyasaye ofuono ni you will have some pain. You will have some ang'owa? Pain. Mane ma explain ni some homes ne ni malo to biro moruchore molal pe to kipenjo joma ong'eyo to eh, iloso ka ng'ane ka ng'ane ok wache Haleluya! Winjo wachno, mama, winjo wachno ni gima duong' mokwongo mwakwongo wakawo ng'ama ne Nyasaye ohero mogik e muma ma nohero mogik ne ng'a mohero moloyo kiwe Yesu aa ah, ah. Job mane ng'ama Nyasaye osungo otimo nade? Osungo mokete nyinge ni a ah, ah, macha to an go gang'owa adiera to muma wacho ni en ma nomeo in the east diere no piny east emane ji nitie en ema nobeyo motimo nade moloyo ji te to nyasaye wacho nober to en aprahet nyithindo bo nyuolo mabeyo ing'e sama muma wacho ni ni nyathini jaber jaber jaduong' iwinjo wachno job ayub ji osiko mana ayub ayub nonwang'o chandruok ayub nonwang'o chandruok nikech nong'a maber ne onwang'o chandruok nikech ong'ama ng'o nyasaye okone onge ng'ama dipim ga ayub to ayub achiel ema nomewo ka ng'owa ka chwarni nomewo ka ng'owa ka chwarni nomewo mana ka bill gates omewo ka ji dhi kendo omewo ka ji duogo omewo e piny ka to omewo nyaka e polo na kupam ni ayub ya ng'ama nyasaye timo nende in iwuon sama yudo kata na chief mar gweng'u ok tim nendi haleluya ok okoni ng'ane kodonjo ka gik machandowa sote machandowa gi yawa biro tieko te Ayub. Koro mwandu mar Ayub ni pane ne oyude kuom jachien, ee ne oyude kuom Nyasaye. Ng'ato somna ngeche piero ariyo gariyo kare abiriyo ngeche piero ariyo gariyo wach malit ahinya 22 verse 7

Sani ang'e ni donge iu ka bende nitie ng'ama ne komiye thuolo to bedo beda president. Omera nitie gima tami bedo president ma Kenya. Tang'o mo ni chung'. Dagi chung' e kaw gini nikech eh, twe agas agas higa manyien to en vacant. Ng'ama oyie to kawe. Ionge ang'owa? Mwandu. Oonge ang'o? Mwandu. Jaduong' winjo wachno. Yo ni the rich rule over the poor. The rich rule over the poor. Uh, Kenya ka, America, Britain, kate kanisa ka. Patie Yesu makofi. Teke pani biso biro wuoga wuoga nwadhi limo nyang'ane obiro abira to chopo ma, ma pok oneno twak ng'ang'ani hapana the rich rule over the poor ibiro yudo nyathi matin kowadu kata jaminu otin oa- obiro bang'i Otin jaduong'. To koro wuoru oluongo bura ma dala odwaro ni owach gimoro otim kata idwaro ni oger gima kama kata nyathi ma kama otere college. Ubiro to owa- owa- owadu ma ma- man lwete bup cha en ing'e ni en kaka raka kubiro dwa ni useng'ado weche piyo piyo. Koro pok ochopo olewo tuse be na jowinjore ji cho- romo saa abich okinyi. Saa abich, saa abiriyo pok ochopo, to uduto te untie. Koro wach to kwabed piny wawach gini, tiwinjo ma ka uru rendo ne. Awe u mondo matin wa kew komolo. Ochiegni, weche ni yore ne ng'eny. Kosari hapo yawa. Okew komolo biro bikoni an e ng'ama duong' in ibet an mago kom. Ochopo saa abiriyo gi nus. Odonjo kanyo mokwongo kaka ilemo ne kende, kaka mama gi baba lemo ne nyisi ni wachni ka in olemni alema mandhemdhe to en kaka ilemo ne Nyasaye mak tie mitoka ilo yar yo mobirogo kendo waduoko ni erokamano e dalani Nyasaye Wang' marach mading'i Nyasaye ketho. Ito wawa ni we- we- wene maricho kata kong'iyi to wachni to thoni. Kubet to iyudo ka ah, en gimidwa ni ng'ato ng'ato golie pesa matin matin. To biro koselem ne ji bet koro ng'ano biro koro wadwa timo ang'owa? Odwa bet wawachi. Pod ochung' oko otugo gi nyathi, otugo gi nyathi nyaminu moro matin motugo oko. De wani ng'ano konego wabed. To osewacho ne wuonu niya, ni jogo gola gola mage nyalo Kama gigikie I will deal with it. Kodi kodi to baba ukiluongo ng'ato mondo ji obed piny, we lando wach jatenda, beda beda in ibiro gola. Kosa riambo. To en chieng' momondo to ulewo iyudo ka bro niwe nade to wuoru ger ka pas ger mach un emameme emomiyo un kowacho michopo wach moro to koro sechegi tibiro sanda wadwa wachama kudagi to kwera anyway wa- gino wadhi timo ma kata uonge the rich rule over the poor emomiyo ng'ama lando ni injili madier to wuondi ni pesa onge ka Yesu ka owuondi nikech Nyasaye wani an mamiyi teko mar loso ang'owa mwandu kae to ok achak amedie pen ok achak amedie lit inyalo bedo gi mwanduno Tiromo gi dhako ma nindo ok teri. Isungu ka ko ka otieno mang'eyo. Kiparo ni dwa dok e ot pod pod idhi na miel kuche kuche. Kia kuro to idhi miel kure kure. To ndiere mane watino nwa miel kamoro the bridge. Eh? Nyari jokano kasuleno mamwalo ee. Haleluya. Ka terrorist obire dho bridge mane odonjo gi bunde mowacho ni uwacho ni un jokristo koso ni wan jokristo ka ndiko ni ng'ato ka ng'ato ikalo ka tiwacho memory verse jadi mipani dokuo haleluya tumpatie So the first thing you do as you serve God, and you will immediately get power to make wealth. Iwinja, inyalo wuok ka tidhi e ofis ng'ato ok jadalau bokiai idhi timo interview kata idhi timo idhi dwaro tenda ng'a ming'eyo be onge kata di to ilamo nyasaye ka in qualified gik midwarogo to in go te gimionge go iluongo ni nema ionge gango favor donge usewinjo moko mwasiko eh, omera eto eh, jahawi koso pok uneno pok uneno kata nyaka e gweng'u ma sikul be doringo weyo Tiende be beto bam. Gima ong'eyo malong'o onge. En en en radiaja gik moko odhianja. To chieng' moro, chieng' moro ka ka kubet koro ugine. Un e gweng'a. Tinyana ha winjo ni chwach chwach chieng'. Bira kendo yande otedo i seme kocha. Yande otedo se? Sikul notimore nade? Eh, sama nunene be tiende notimore nade? Ah, Weche bende obayo. Koro ne wawinjo ni chwor achiel we ok idwa dhiye nikech ing'e ni ng'ama chieng' oyudo en ng'at moro ma jangili ma gima didhine kuro onge. To ka chopo kar saa abich, tineno matokni ang'wen madongo dongo kaka kaka kaka. Tipenjo ni to macha Raila koso Ruto? Ne a a jakom ne biro ka dong ni neno ka ji ringo mano ok jakom ni to kara macha. Maka gin ng'a geri? Tineno ka gidhi to gidonjo dala gi ng'awa. Tiko ni nyaka bed nowadga chieng' mane Amerka cha obiro. Aa ni ma kaka chwachie tiko na wadhi ane wadhi abed jane adhi abed janeno kidhi tiyudo ka mesa opedhi yawuoyi obet morwako nyaka ngol yawuoyi mapien gi yom moro iwinjo ni macha wakili weda to macha dokta ng'ane to otedo ne profesa ng'ane otedo ne profesa madiera koso mafek ni yaya bad profesa malich be ichako mna ng'eyo ni en adiera sama koro ang' joma ne orawo ikowo gang'o ok ing'e ni joma orawo gi basa gin ngana siling moro piero abich mia achiel kosariambo to in king'iyo basani nyamra to iyudo ka manyien manyien manyien manyien pesa ma namba ne oluwore nie basani adi to basa go ineno kopang gi piero ariyo okikon eh Achieng' nyathiwa ni endi nochwanyo yawa. He, gima chieng' nigo iluongo ni nema, en gi gima iluongo ni feva. En gang'o? Feva. Patie Yesu makofi. Unupane min Yesu to notimo ang'o? Maria min Yesu, ang'o ma notimo momiyo en ma nonyuolo Yesu? En en gi tiende adek. En en nyako molombesene. Mumba wacho ni she found favor. She found ang'owa? Favor. Gimoro mwasiko ni ng'ane jahawi. En oja ang'owa? Iluongo gi kisungu ni favor. Neema mar Nyasaye. En inyalo nyalo kwa Nyasaye to smile on you. Idhi adhi ati koni kawuondo tijni. Adhi penja penja lakini tinde ji dhi mna ka gima ji ong'ere. Ata adhi adhiya kwani ti aoro motimore. Tinde tibet iluongi interview ikoni koro dong' ja, ja par in e achiel kuomgi kendo dong' ja adek in e achiel kuomgi kendo Odong' nya ariyo in achiel kuomgi. Kendo ne tijni wamiyi. Mbese ni wacho ni in gi yath kata ichodo jatelo lakini in iwuon ting'e maler ni it is the favor of God. Tumpatie Yesu makofi. Mano is one way of getting wet mayom. to mana ka un gi relationship gi nyasaye ka in gang'owa ing'e kaka isaye ting'e kaka ihoye ting'e kaka iloso kode ting'e kaka ipenje wach patie yesu makofi koro kia ka to kar keto nyithindi osiko ywak mana ni tich onge onge dhi puonje wach ne wedo wacho niya ni nyaka ing'e penjo nyasaye wach Sa asaya mioro gimiluongo ni, ni, ni application tikwongo ikawo application to kisetwe maber tiko nyasaye gina oro to kendo akwayi obong'o nyakalaga ni en ma mondo obed malo to kendo joma ele masome osome maber man man mbele haleluya

Ok ni an ema ng'ama ne ber mogik. En aneno kwa timo klas abiriyo ka. Nyaka jomo jomogine. Joma riekgi moko boyo moko dhi e sikunde moko to kawi to kiti ka. Kuru chak dhi adhiya to kendo timo form four ni bende ok ni ne mariek miyomo ji to kawi to kiti ka. Kendo matin matin chopo e high school kamano kamano ipo kichopo e university. Kana tieko, an ne ok ang'eyo ni bro bedo wakili. Kana tieko to nago chonga piny go Nyasaye, the way you have wriggled me through, give me a chance to serve you with my profession as a lawyer. I am ready. Exactly within that month, dueno Adhi tiyo de ng'ama iluongo ni Githu Muigai. Githu Muigai is the immediate former Attorney General. En mana en chancellor ma Mount Kenya South. Koro ndika atiyone. To diere no Gitari was acting dean of the province. To lweny wuok Machakos mar election to injunction wuok. To Gitari obiro ir Githu Muigai nikech en achiel kuom joma ne prominent. To migayo gole to bide ofisa ni bi anyisi ng'ama nigi passion e wach kanisa. Ok ni naja kanisa malong'o malich ne pod wamiele miele malo malo. Mitimo ne pod watimo to ne pod wariambo simo mang'eny mane riambo go be onge. Uwinja? Kae to kona ni wadwa no yal kisni. Dr. Gitari, Machakos takawo. To riek to nariek tinde ka tiyo donjo. Na ng'ama riek ma kachung' na yalo to yalo malaki mandekni. Ok yal to lose you win. Je yalo ka ka ka ka walogi. Kwaselogi to bishop obedo enthroned, Bishop Kanuku. Kae to biro kwaya ne wadwaro ng'ama neutral, mok jagwe, mok jang'owa mondo obed chancellor. Inyalo yie. Lakon, ah, to mano be gima datamra. Erokamano, mano gweth Nyasaye. Era ang'o 1995 jaduong'. tachako bedo chancellor. The only chancellor mani chancellor outside gweng'gi. Ji bedo mana chancellor their own home diocese. Hallelujah. Bedo na chancellor ne koro sekowa last time I was here Nakuru ni kana wanenge ne wakenda kenda ni nyakobi odwa dak sama dakro gik moko mag arus gang'o gang'o anatero kata dhok after 5 years Kicha wuoyi bed maber musomo ma kidilei kidilei dinyalo yudo ka ng'ato osekawo ogoni bidagi dibiro ng'wech but eh, five years so exactly 25 years that is when we wedded kura wed ung'e ng'ama otelo e arus The Archbishop Jackson Ole Sapit ema nitie. Koro awe kouru bende koni kiaka kidhi Singapore, idhi uh, eh, Saudi Arabia, idhi uh, eh, Dubai, all these things. The, your tour is 4 million shillings. Here is the money. Haleluya. Abet ka koro sano arus ka nitie bisobe mag Anglikan apar gachiel mobet. Haleluya. I'm trying to tell you what is called favor. Ok ni an manyiso na ng'ama lich, anyiso ni nitie gimoro miluongo nang'owa favor. tosetera dongo nano kuluonga yalonu kaka wuono last sunday last sunday diocese ma bondo nyocha ne garambe maduong' ma bishop oluongo ma joma dongo nitie to ng'ama ne bishop oluongo ni mondo oyal iluongo ni ng'a iluongo ni ambros we It is not by might, it is favor. Pok igorumo to Bishop ma, ma, ma, ma, Maseno West. Haung, ase ni tariko chiko. Wan gi Thanksgiving ma diocese bitimang'o biyal. Iluongo nang'o? Favor. An ema asedonjo kama president obede gi other presidents. Mowach ni ng'ama keto wala to president wanyo ni weda otuombe sisi. Tumpatie Yesu makofi. So ei mwandu ka you will get the favor of the Lord. Nikech certificates ji nyalo bedo go te. Digiri go ji nyalo bedo go ang'owa te. We kawo ni jomoko ni kia ginindo gi jotelo. We kawo ni jomoko kia gine gichiwo asoya. Some people have Favor. They have a ngoa? Favor. Kiwe kata gimiyudo chieng' ma Nyasaye nonyisi tembe manogeng'ie thuol mane dhi kayi to dileyi iwinjo mitoka ma dhi gweyi to lewi koso jaduong' ok ing'e mano Favor of the Lord. Favor of ang'owa? Aheroga wero sama luokora ni kaok mana in aonge teko kaok mana in Yesu na aonge nyalo. Hallelujah. Nitie nyaka wakinde ma ok fea mar matatu giongego gintie e Nairobi ka winjo wachno nitie level ma it is the favor of God kipimo ne ng'ato gimomiyo an awuon malamo mamiyo ahero nyasaye malich he has elevated me in all ways makwaye not for any reason en emotimore nade ng'eyo jaduong' iwinjo wachno mano emomiyo kata oluonga gi bishop ni dhi yal kata uluonga ka ase nyaka yalo kama nitie ji apar ichuodho okangware kocha kagiwa na ok obibiro akonege ni wach nyasaye mishare mondo walokre dhano to abiro biro. We wachona ni an wakili, we wachona ni an ang'o. Wang'imna ni time. Wawinjore time to I will be there. Because without God, I am nothing. In bende ka onge Nyasaye, moweyi gi jachien direct nowega you within one day Jaduong' winjo wachno? Ka jachien owe godo owe thuolo matin, itur matindo tindo ponche ponche ponche to gino kae to wawacho ni jaduong'no nyocha omako bilo. Jaduong'no nyocha otimo ang'o? Nyako osiepa Ayub nokone ni wang'eyo ni nitie nitie nitie nitie gimoro. Wang'eyo ok timre ga kama. Waneni. You have seen sometimes a gweng' ka ng'ato tho, wuod ng'ato malich onindo. Joma dhi konye ywak dhi to joma bende koni dala cha. Dala cha okulore. Mach orumo. Be usewinjo wachno? Tadier king'iyo tineno mikoni wuoda manyocha malong'o long'one em wayikone. Adong' mana gi ngorokoni. Anachiedh anatim ang'o? Anachiedh nade? Lakini king'iyo msalaba, ming'iyo Yesu mikoda ah, adong' na gi Yesu na. Nyaminwa iwinjo wachno? Adong' mana gi ng'awa? Mar ariyo, supasi loso 49 minutes. Too long. Wa- Mar ariyo mwayudo immediate benefit miyudo kuom Nyasaye haraka chonjo. En ang'o? Rieko. Wisdom. Wis ang'owa? Wisdom. Madam iwinjo wacho. Wisdom. Be useneno jomoko ng'ama ng'ongo katimore ka nyathi matin? Be useneno ng'ama ng'ongo katimore ka ng'owa? Ka nyathi matin. ok jogo kata an bende mana mane an wakili nogo mane nyaka an chancellor nitie times mana itimora ka nyathi matin Haleluya! ipana ngo manyalo keti ma band band band band band gocho ka to in gi pesa ot ionge go dala ot bionge Nairobi ka ionge go dala Nairobi ka bio titing'o pesa ka kineno ni ng'ane gi ng'ane gi ng'ane miel tidwa nyisogi ni bwana uonge pesa jathum chung' an em- achung' ang'o aluf apar aketo kanyo iwera timo ang'owa awacho ni ng'ama chungo thumno aluf tanyono pesa ka taonge ot Nairobi taonge ot dala. Mano rieko koso fuwo? Rieko koso fuwo? Mar ariyo Ikendo in gi dhako matin, nyako matin, maler, mayom, mapod eh? Tidhi brij, tiyudo ngoroko biro mogany me kia kata nyinge ti kia kumoae. Ike bende kia ka ng'udhi korka iyudo kaka koro udwa nindo, kore koywa glas. Koro kendo aneno ka lak iketo piny. Koro ka osiato mane iweni mane dongo sienyoreka kata gin gik migonyo iketo piny. Koko ne mama yo baba yo yo eh. Koro kogonyo in iyudo ka ikoni eh, mato mbas leo nora dana yawa to achiko kure. En ang'o ma diketi iwe dhako matin mayom? Kae tidhi brij, ok dichiel, ok diriyo, ok didek jaduong'. Yesu acheni, Yesu aitwe nini? Yesu. Do bed jachien dikoro sungonwa, dikoro sama yalo kani. To koni in ma koro iloso ni. Wakel the bridge. Kae tikone. Yesu wacho na weni, atimi nani? En rieko koso en fuwo? Kendo nyakono berni malich. Eh, wache ni Yesu aete nini? So e Nyasaye eka the first thing momiyi en wisdom. Ibedo ng'ano mariek.

Rieko. Sani koro ang'eyo. Chon aparo ni kane inyalo anyalo romo kodi nawinjo ni wuotho gi jaoda. To mokwongo joma negi anyalo nyiewo apar. Anyiewo adi? To an bende adwari an awuon. Jaduong' iwinjo wachno? Lakini sani jaduong' winjo sani to asesomo nyaka Prophet Hosea. Ing'e Prophet Hosea? Owacho ni our people perish for lack of knowledge. To Hosea ni ne oomo dhako to ginyuolgo to kendo dhi bayo. To Nyasaye chako kone dhi timago. Samoro ing'iyo ang'iya na asomo Hosea ma kon eh Want to check osimb dhako micheko micheko mi scroll cheko michake dhi ka Safaricom mikoni chek nane to ok ni chekono nyako matin odayo muti haleluya lakini kisomo sea tiduogo mosi kona ah. haleluya Icheko simbe to in bende kata ka Yesu penji ni iler. Tisiko ne wan ing'e ni we are men, we can. wan onge wan chuo, inyalo inyalo eh? Nyalo kata kendo mona par Kristo ka hapana. Mpatie Yesu makofi. Wisdom ema ne Solomon okwayo. Nyasaye miya rieko kaka anyalo rito jogegi. Miya rieko. Adier rieko maduong' monego bed ni kwayo en ni miya rieko kaka anyalo dak e oda. Miya rieko kaka anyalo dak e oda. Onge gima tek e piny ka molo dak gi dhako. Kata dhako dak gi dichuo. Dichuo riambo duogo saa chiko otieno oa brij to wacho ni ne en gi kes ah, wadhi e kot wayalo maduogo bedele awosi Nakuru minyiewo nyaka waru ibirogo haleluya gi kabich to kata kabich inyiewo matuo tuo mamlolongo diere moro ne an gosiepna moro buruburu buruburu ka koro nyara nigi birthday to adhi anyiewo ka to adhi anyiewo candles moko mikete wi kek matindo inyiewo wi kek adhi anyiewo e, e nearby supermarket to kara ok ayiech ang'owa otas otas manyiso ok otas to ndik supermarket masani gima tiyo ok ndik macha ni indiko Ibrahims Kia ang'o? Koro anyiewo ma mondiki to ating'o gi 14 of them. Koro ing'e ni store cha kuma na aye to opogore gi gigi. Tumpatie Yesu makofi. Mar adek aje biro wegi. Mar adek miyudo kuom Nyasaye kupimna duka kata supermarket ming'iewe peace Inye kany. Tura inye kur. Kue. Kue. Jaduong' ing'eyo kanye? Bede Yesu ka miyud immediately en kue. Kue makati tuo in e osiptal, kue makati iko ng'ato. Jodalawa onge e bete, bung'eyo ni appetite bet na ka kwintie. Kusariambo. Chiemo chamore mana ka in gi kue. Nanga maber rwakore mana ka in gi ang'owa? Kue. Gik moko beyo mana ka kwe. To supermarket minyiewe, oh, onge. Jachien to ber, obiro timo niya, obiro, obiro, obiro konyi to olworo kucha onagi. Nitie jomoko nawinjo ma jojuogi maringo eh? wuotho kode gotieno wuotho kode ok unaonoga itikiano jajuok to iwinjo wacho an ng'ani ni ng'eni jajuok Koro wuotho wuotho wuotho wuotho wuotho to kochopo kaporo to obwogni to kuchako ng'wech to oringo mbeleni to odhi okulore tibiri gori kuome chaka gora kuome tiringo haleluya bwana yesu asifiwe matieni en kodi kwe boketi okano mi security to en be motimrani oyiri mane kaka jachien tiyo kodwa kawuono miyi mitoka maber iringogo jaduong' ringo kode miwinjo thum miwinjo lingala lwambo lwanzo makiadi mario nalembie e eh. to kijomo kamane buneno ng'ano aneno ng'a mama ng'amo ng'ado ndara no kineno koro jomariek to jatelo neno ang'ono ang'o ma jatelo neno no ni bwana waninge aninge ni yorni koro kadhi yorni koro kati mao adhi ga dala to koro dala kati mao ata piny ng'ama okalo na gimoko nene mama iwinjo wachno ji dok Nairobi

Adiera kwe onge kionge Yesu kwe onge. Anyalo wacho nikech ang'eyo the difference mar bedo loya mane gi pesa mong'ere to onge ye to kod loya mane gi pesa to niga ng'owa Yesu. I know the difference. Mera winjo wach nathiwa. Kong'o kisemadho to kiny chuni ni nyaka igol lok. Ung'e gima iluongo ni lok. Kiful moro ni e duodi ka nyaka igony. Jo mikwanyogi bende samoro ikwanyo moro ma kang' ibet kendi tikoni he he he he he eh eh eh okew kisumo eh yawa he To korka kama koro in e ng'ama long'o, korka samoro pore. En ing'ano pore mana ni in chotne. To king'e to kidwa ni ji ong'e nikech ji ong'e ai. Wedwa kon mana nyaro haya to be ok idwar ele nikech ni chwanyori sama wang'i nyo mirni. Wang'i nyo timo ang'owa? Kisedhi kuonde mimielego Sami do ndiro joke ngama ler kabisa. Do joma longo me be ma kona kanyo Mr. Weda kendo los ne uda table Mr. Weda glange udhu bet. Kendo ubet un ya wili lo go mbaka. Chiemo be gine. Eh to kane madho whisky kan. Tinyiewo madongo dongo nikech matindo ng'ato nyalo keto ni e sumo nyalo ol to kelo kel chupa maduong' joni woka aluf ang'wen tikele goye kanyo gi pi maliet gi machunga koro umetho igo tot ikwongo iole kiolo mar adek to koro nyako mane ambassador mane obiro okalo kacha koro ipenjo wetane to macha nyar ng'a Ya, giwe giko ya jatelo Ah, linga linga timao linga linga matiani sechiwa goa signal Nyako bidhi koda dwa introduce ni joma lich. Joma nigo tonglo ibiro timo nade? Ibiro timo nang'o ne? Ah. Kidonje e tot mar ka. Ikone ni dikoni ubi ubed ka. Dikoni utimo ang'o? Ubed ka ikele ubet. Metho. Pod wang'i pod ber pod iwuondri ni official. Ka piny imore. Saa ariyo kama, tobe koro chopo aboro. Wacha Yesu aite nini? Wewe mlake kanyo. Wisdom. Kanya sae kae ma ng'o manitie? Uwinjo jodalawa? Rieko mar adiera mapuonji to kwe be nitie midok tikona ah Wadog abed piny. Ka ema inyalo wache ni ok adhi nego ng'ato. Diere moko jomoko biro wuonda. Mama milion adi? Milion adi? Ng'ama very close. Very close. Kendo adhi adhi agolo mamiyogi ka en trust. Ka dine onge Yesu, jomoko to chamo pamba siling' alufu pradek tikone dhi dwarna jaduong' cha kode chalo kama ok ikal kacha cha ok ikal jaduong' to rieko ma nyasaye mikona ang'a mana gi nyithindo ok adware remb ng'ato ok adwar chien ok adwar remb ng'a eh, ok gicham Haleluya! Oknia Yesu, mkono huyu, mpatie Yesu makofi. Mwayudo kaka tieko iluongo ni geno. Iluongo nang'o? Geno. Kisungu luongo ni hope. Hope. Jaduong' in mibiro kane? In gadiera ni kiny nibed mangima? Isepango pango to pango ma gi kinya tim orucha kama kama in gadiera? Donge inyalo dhi kae to mtoka nyoni? It is only in God that we have Geno mar adiera. Nitie gik ma Nyasaye dwaro ni watimo. Ok apar ni inyalo lemo ni mondo Nyasaye okadni wiyi. Nyaka idhi e salun. Koso ariambo? Ni lemo alema ni an kawuono alemo ma ka ang' achiewo to nyaka ang' ayud ka wiyi okadi. Nyaka idhi ang'owa? Nitie gik moko ma we have to do. Like seed time and harvest, mano is a law. Nyaka plant to harvest. Kik uchi kitu ni wacho ni o panda mbegu pastors kia ngoa ngoa. Genesis 8 verse 22 kane Nyasaye oseketho piny gi pi. Kane Noa wuok motimo misango mowang' momoro Nyasaye to Nyasaye nosingore ni kapod pinyni nitie

You have to plant for you to harvest, but nitie moko ma ok inyal timo. For instance, kidwa wuok ka idhi uyoma mama, kata sama ang' idhi e ot, ing'e nade kaka ang' yo nobedi? You don't know. Mano e level miwene Nyasaye. Ko Nyasaye an tadhi donjo e mitoka kendo joma riembe ba kia gik ma gimadho kuma giaye be To ka akake be awe ang'owa e lweti, akwayi ni mondo achop safety. Sama iwuok idhi timo interview, kata sama nyathi wuok ni dhi timo penj, e no riek to ong'eyo penj mane madhi biro, kata ka penj pok ochopo, ong'eyo nonyalo tuo koso kobed matuo. lakini koni nyasaye wan gi gedo ni December kata March next year nyathini mang'ane dhi timo ang'owa penj wakete ang'owa lweti that hope that hope only comes from Jehovah chieng' mi lose hope to en ang'o modong' tho wan gi ng'ato ni Peter to wan gi ng'ato ni Judas Peter gi Judas ere ng'ama upani notimo marach moloyo malit moloyo e, mano e kaka ipuonjou to kisomo mo maber ng'ama notimo malit moloyo en Peter Judas notimo gima nosingi

to nohedhore nitie kaka inyalo luongo test tembe e ngimani okone he jatelo a onge bwana jogo kobiro onge jogo ok nyal kawi bwana ka wan ka onge to yesu kod ondiek in madhogi mitne in in kapok gweno kok nyadidi tiseweri koda chon koro sama omak yesu ma yesu dhi ing'e ni jogi nosiepegi gichiemo to ginindo gin kamoro achiel sama omak yesu koro ging'iyo gi chien to giwuotho to bende wuotho to nyithindo ka koro nyithindo ma innocent kama moro nowachi ni ibe awinjo chal duondi nodok unjo nyocha un kode to pito koni we tugo eh iwinjo mera nyako wach ma fuoto kik kel iwacho ang'o ng'ama kia eh ng'anjo mimilo mimilo kod We are in a serious business. We ngat ma thago ji ni omaki ti wacho ne ane nwane wachno. Gicha giwuotho kendo ka giwuotho gidhi ng'ama chielo kod jaduong' e chach ichichowa. Idhi chal nyocha in kode. Piny odwa nege. Nyaka didi. Gima lit en ni they deserted Jesus Christ. Ng'ama nodong' ne mna John gi minege gi mingi gi gi joma odong' gi no desert is there something as painful as joma nyu chiemogo mi prepare miwacho negi ni gini biro kendo adhi lose kama kendo giwacho ni wabelieve to kaka sano ochopo to giringo gionge te Sama nowacho mano to Yesu kone chieng' moko koko ok idhi to Yesu kone jachien dog chien. Sama ne osene mak Yesu mong'adne bura koro idwa ng'e pogruok when you lose hope when you lose ang'owa Peter otimo timbegego te kendo nowachne. Judas bende otimo timne cha. To koneno ka Yesu idhi negi, Judas notimo ang'o? Muma owacho noyudo ni nobitre an innocent person moyudo ka koro money is useless. Uwinjo wachni? kae to olokore nyasache en owuon olokore ang'owa olokore ang'owa matiende ni en makoro odecide in your own god Kon, piny orumo piny otimo nade koro watim ang'o atho peter on the other hand Owacho ni ooyo, gigo sose sitimore, an awe ne Nyasaye kaka Nyasaye dwa dwaro. Ma Yesu dhi e bur monindo mochako ni ok gidhi ok gidog kuro gigomna mbaka gikoni nyathiwa wadog e ohandwa mar rech cha gini onge gin ang'owa onge Kata kamano ok nobedo Nyasache, nowacho nang'owa, awe ne Nyasaye. Girwa ni ne wabedo koro kethore, wabedo bedo gima notimre noti, notimre. Judas no decide to be his own God. Moko na kora tiekora. Motimo nade? Motho. Peter ka Yesu chier to loso chiemo to luongogi. Koso king'e ni Yesu noloso chiemo. loso chiemo to luongogi koro gichiemo to chiemo gi guilt chiemo ang'o wich kuot koro ichiemo imul ma imul kech tie yesu ka ne chiemo milimili imul ma yaye tur rech yaye kene rech mochiel tur rech ni yaye to miya kore no ocham to koro yesu be penje ni pita biera ing'e kaka idhi e od ng'at ma nyinyi ndhogo nyapolo koro itoko michele gi chapati Ah, ti medo ringo mayom. Oriti kise jo kidok medo koko penyi nyapolo bi era. Igeno nyeri. Koro yetu penye ni bi era. Kona. Sadu ngayeri yawa. Ah, rit rombe na. Chiemo dhi mbele. Gichiemo kendo chako penye. Penji wudu kanda. Bipudi era. Aja tela eri mulija hinya. Koro mara de kapani chiemo bo gizetieko. Koro yieng' ojier go na. Penje ni bihera. Koro he was annoyed. Koro ing'e gik moko te yawa. You know everything. I love you. Kato Yesu koni. E bwo tendi e wach mane wacho cha. Em wachake kanisa. Patie Yesu makofi. Peter remained with hope. Judas lost Kawuono inyalo bedo ni ionge house rent, ionge chiemo michamo e ot, ionge school fees. Iwinja nyathiwa. To mano is not a good enough reason mondo igol nyathini ma nyako nodhi tedo. Fees onge mana kawuono, kiny nobedie. Kawuono ne nindo diere, kiny ne nindo ang'owa? Tung'. To mano mana kinya Yesu ikone there is hope. Athiwa winyo wajno. Kawuono ni tuo in osiptal jolemo lemo motamore kon pod abiro chier. Biro chung'. Useneno joma siko mama eh, onge. Ok ginyal. Gimoro ma kadhele ok onyal. Ok ginyal. Mano ng'ama onge ang'owa. Ka en gi hope to siko tiendane Ne oturgi ka, lakini achango. Atimo nade? Achango. Eh, nyo- nyoro nyo lit kawuono to aneno ka anyalo nyono kode matin. Abiro mana bet maber. Haleluya. Hope. Kawuono nyathini otimo pendo oyudo 200 marks. Ikoni ng'e ni ukep ukew ng'ane ok ochal kata kata ka ukew ng'ane gini ukew mama gini notimo penj ding'wen to sani profesa nyathina dhi na nyime. doko doko chien. Haleluya. Ok isiko ni ma to fuwo kaka ni mage. fuwo kaka ni mage ma eri an wan ing'e dala wakati okitene neno kokelo mera ne en mana profesa to dhako be penjo in dagi bedi profesa haleluya hope iluongo nang'o Anytime you are in any problem, gimidongo en geno kuom Ruth, yeah? Ne tomorrow will be better. Patie Yesu makofi. A ah, Nyasaye wuoro, Nyasaye wuoyo, Nyasaye roho maler obong'o nyakalaga Nyasachwa. wakulore mbele ni Nyasaye nikech in e ming'eyo duto kendo in ema nichweyowa miketowa piny ka Nyasaye. Hera mari omiyo wachopo ka kendo omiyo pod wadhi nyime. A Nyasaye ng'ama dirom kodi to ng'a? Ng'ama dipim kodi to ng'a obong'o nyaka laga. Ng'ama dichal kodi to ng'a? Erokamano Nyasachwa. Nyasaye jogi ni ka a wakwayi nyobong'o nyaka laga ni Orie jogi, orie malaika maler odhi e ot ka ot, one ng'ato ka ng'ato Nyasach kwe, obed kopidho wach maber, obed kokelo dongruok, obed kokelo provisions nikech all things come from you, Almighty Father. Jehovah bless every family in a special way. Jehovah prosper them, enlarge